ברוך שהחייני והקימני והגיעני לזמן הזה, גיי מיר אויף א געלערן א שיעור פון ספר בעל שם טוב, איך גיי מיר טרייען אביסל צו לערנען תורת הבעל שם טוב און עס מסביר צו זיין און אראפצוברענגען אויף א היינטיגע מהלך ווי ס'איז נוגע פאר אונז היינט מיט אונזערע היינטיגע טשעלענדזשעס און ווי די בעל שם טוב קומט אריין היינטיגע צייטן. סאו קודם דארף מען אביסל צולייגן וואס חסידות, ווי קומט חסידות אריין אין אונזער לעבן, און ווי אסאך מענטשן פילן אז וויאזוי ס'קען זיין ס'איז געשען א דיסקאנעקט פון חסידות כלפי אונז, וויאזוי מענטשן פילן דיסקאנעקטעד פון חסידות. סאו בעצם דארף מען קודם אנפאנגען אזוי, בעצם חסידות איז א דבר פנימי שבפנימי, וואס איך מיין צו זאגן איז אזוי, חסידות איז א זאך וואס איז געמאכט אין הארץ אריינצולערנען אין מח א נייע א מהלך און און צו ארבעטן מיט דעם בעיקר אין קאפ און אין מח, גראדע איינע פון די זאכן פון חסידות איז אויך געווען אויף א חיצוניות'דיגע לעוועל אין מנהגים און און לבוש און זאכן וואס מען און עסן אלע מיני מנהגים האט דאס אויך געווען באט ס'איז קלאר מבאר נאכאמאל און נאכאמאל אין חסידות אז די זאכן זענען א טפל אז די מנהגים מיט די מיט די חלק העשייה פון חסידות איז א טפל און און ס'איז זיכער אז די עצם חסידות איז בלב און במחשבה און עס אריינצופראקטיצירן אין הארץ און וויאזוי מען לעבט מיטן באשעפער, די רילעישאנשיפ וואס א מענטש האט מיט די באשעפער, ס'איז זיכער אז דארט שטעקט די עיקר חסידות, ווייל למעשה מיט די צייט מיט די יארן איז אזוי געשען אז א ריזן ציבור איז געבליבן סטאק נאר מיט די חיצוניות'דיגע זאכן פון חסידות, מיט די אנגעטועכטס, מיט די מינע עסן וואס מען עסט, מיט די די לייף סטייל פון חסידות, באט ס'איז נישט באמת באמת א לייף סטייל, ס'איז נישט באמת די סטייל אוו אווער לייף צו לעבן מיט חסידות, צו לעבן מיט די ווערטער וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט און מיט די מהלך וואס דער בעל שם טוב האט אראפגעלייגט און וואס ליגט אין די ספרים פון אלע פון זיינע תלמידים און וואס מען האט געלעבט און פראקטיצירט אמאל. ממילא קומט אויס אז דא סאך מענטשן וואס זענען געווארן אפילו שוין אביסל אנגעגעסן אויף חסידות און מען פילט אוי ווי וואס ברענגסטו מיר דא עקסטערע פרומקייטן און און און הלכה מער נישט גענוג, פֿופֿצן בענדער שולחן ערוך איז נישט גענוג א דיטעילד וועג וויאזוי צו לעבן, ביז מען וועט דיך צוברענגען נאך געפילטע פיש מיט זיך נישט שערן דעמאלטס און נישט מאכן אזוי און נישט טון אזוי, און און און אלע מיני וואס דו ווילסט מיר צוברענגען נאך חומרות דא? איז איין איין איין וועג וויאזוי מענטשן פילן, אדער מענטשן פילן ווי ס'איז סתם וואס ס'איז אזוי, די בח ח חסידות איז אויפגעקומען, געמאכט א נייע זאך, באט יעצט טאר איך נישט טוישן גארנישט, און און יעצט מוז איך מיך האלטן פונקטליך וויאזוי הייסט עס, און מען פילט וואס האט פארלוירן דעם טעם. און די אמת איז אז אויב אויב מען לעבט טאקע נאר די חיצוניות'דיגע זאכן פון חסידות אן די פנימיות'דיגע זאכן פון וואס די בעל שם טוב האט געוואלט, האט עס טאקע פארלוירן דעם טעם, איז עס טאקע א דבר חיצוני אן קיין שום אן קיין שום ווי מען זאגט דזשוס, אן קיין שום אינסייט דערין. ממילא וואס געשעהט איז אז מענטשן פאנגען אן צו פילן אדער איינער דראפט עס למחצה לשליש לרביע, גיי זאג פאר א אינגערמאן זיי עפענען א חסידיש ספר פילט ער אינגאנצן חצי וויערד, אסאך אינגעלייט כ'רעד נישט פונעם כלל אביסלי, איך זאג עס איז דא אזא פענאמענאן אז ער פילט אזוי ווי אזוי ווי איך עפען א חסידיש שייטל אדער אזוי ווי איך בין חסידות איינגעשטויסן אדער אנדערע חברה האלטן אז חסידות איז נאר געמאכט די בעל שם טוב האט געמאכט עפעס א מהלך פאר זיינע תלמידים שרפי מעלה פאר פאר פאר קדושים וטהורים האט ער געמאכט א מהלך ווי אזוי זיך צו מיט אלע זיין עבודת השם ממש אנצוקומען צו ווערן א מלאך באט פאר מיך וואס האט די בעל שם טוב מיט מיך מילא אביסל אויסצוגראדן ווי מ'זאגט די סיטועשאנס. איך מאך א שטיקל הקדמה, און נאכדעם וועט מען שוין אנפאנגען די נעקסטע שיעורים און אנפאנגען לערנען שטיקל ביי שטיקל. סאו קודם די וועג וויאזוי איך וויל לערנען אם ירצה ה' איז נעמען א יעדע שיעור נעמען איין שטיקל פון בעל שם טוב, איין שטיקל צו וואס די תולדות ברענגט, צו וואס אנדערע תלמידים ברענגען, תולדות ברענגט כסדר שמעתי ממורי איך האב געהערט פון מיין רבי, און אזוי איז דא אסאך שטיקלעך שמעתי ממורי איז אין דגל מחנה אפרים, אין די קאמארנער, איז דא אסאך ספרים וואס ברענגען מאראניים ברענגען פון הייליגן בעל שם טוב, איז וואס איך וויל טון בעזרת השם איז יעדע יעדע שיעור נעמען איין שמעתי ממורי איין שטיקל פון הייליגן בעל שם טוב און עס אפלערנען און טרייען ווי מען זאגט עס אראפצוברענגען אויף אונזער לעוועל ווי מען זאגט אין פאלקס שפראך מען זאל קענען פארשטיין וואס עס האט מיט אונז א שייכות און וואס וואס אונז קען מען פון דעם ארויסנעמען אין למעשה אין פראקטישע לעבן. סאו ווי יעצט אביסל פאר מען פאנגט אן וויל איך גיין אביסל א שטיקעל הקדמה פון ווער דער בעל שם טוב איז געווען, זיין נאטורע, זיין מהלך, און זיין שייכות וואס ס'האט מיט אונז, און וואס ס'האט מיט ביאת המשיח אזוי ווי מ'וועט מיר אויסשמועסן. סאו קודם, דער הייליגער בעל שם טוב איז געבוירן געווארן, אביסל א מחלוקה, אביסל ווען ער איז געבוירן געווארן, באט ס'איז יעדער איינער דא אויף דעם, מעמעריס פון אלע תלמידי בעל שם, אז ער איז געווען א ריזיגע ריזיגע נשמה, קארלין האט געזאגט איינמאל אין טויזנט יאר קומט אראפ אזא נשמה, און ס'איז געווען הכנות אין הימל יארן פאר דעם, פאר מ'שיקט אראפ אזא נשמה אויף די וועלט, און און די הייליגע בעל התניא זאגט אז אז אין עניני תורה קען יעדער גדלות און תורות, איז דער בעל שם טוב געווען א מעין פון א בעיה, פון א מורה, פון זיין גדלות און תורה. בעל שם טוב איז געווען זייער גרויס בחייו, און ער האט זיך געטראפן מיט די גרעסטע רבנים און געשמועסט מיט זיי גערעדט מיט זיי און לערנען און ער האט געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע הצלחה וויבאלד ער איז געווען אזא ריזיגע נשמה און ער איז בעצם אויפגעקומען מיט מיט מיט א ווי מ'זאגט אגעין א נייע מהלך געהאט א מורא'דיגע הצלחה אז די פון די גרעסטע גאונים אין זיין דור וואס זענען געווען גאונים נישט נישט זיינע תלמידים זענען געווען מתנגדים זענען למעשה געווארן זיינע תלמידים ווי למשל הייליגער רבי ר' בער וואס איז באקאנט איז געווען פארדעם די מגיד פון מעזריטש וואס איז געווען די גרויסע תלמיד פון הייליגן בעל שם טוב איז געווען פארדעם א ריזן ריזן ריזן תלמיד חכם און א גאון און ער איז געווארן א א חסיד אזוי האט דער בעל שם טוב צוגעצויגן צו זיך זייער אסאך תלמידים ריזיגע גאונים און צוזאמען האט מען געמאכט א פעסטונג און מען האט אנגעפאנגען צו שפרייטן דעם נייעם אור פון חסידות סאו ווען פרעגן א מענטש הער דער בעל שם טוב זאגט מאכט א נייע זאך איז דא אויף דעם א מודיגע משל פון הייליגן עטרת צבי ר' הערשל זידיטשויבער. איינער האט אמאל געפרעגט ר' הערשל זידיטשויבער וואס נאך ר' שמעון בר יוחאי וואס האט אראפגעברענגט די זוהר הקדוש און קבלה און די ארי הקדוש האט מסביר געווען קבלה וואס האט די בעל שם טוב מחדש געווען? וואס האט ער צוגעלייגט? האט ר' הערשל זידיטשויבער געענטפערט א מורא'דיגע מורא'דיגע משל וואס איז מורא'דיג מסביר די סיטועשאן. האט ער פארציילט אזוי אז ס'איז געווען אמאל א מלך א מדינה א לאנד וואס האט געזוכט א קעניג. איז געקומען איינער און געזאגט, חברה איך בין געווען אין א ווייטע לאנד, דארט איז דא א מענטש וואס איז מורא'דיג מורא'דיג קוואליפייד, ער איז א מורא'דיגע שטארקע מענטש, ער איז א געניטער מענטש, און א קלוגער מענטש, און א באחיינטער מענטש, און א וואוילער מענטש, און א ליבליכער מענטש, און ער רימט אים אויס אזוי, און ער ממש לייגט, ער מאלט א פיקטשער פון א פערפעקט מלך, ס'קען נישט זיין בעסער. נו נו, מ'האט געהערט יארן לאנג איז עס געווען אזא סיקרעט צווישן ציבור אז בעצם אויב אונז וויל מיר א גוטע קעניג איז דארט אמאל געקומען א מענטש און געזאגט אז דארט אין א ווייטע מדינה איז דא עפעס א מורא'דיגע מענטש פאר א קעניג. שוין, מ'האט זיך אזוי געוויספערט צווישן די צווישן די עליט האט מען אזוי געשמועסט וועגן דעם. האט שוין שטיקל פארגעסן, ס'געווען מענטשן וואס האבן עס נישט געגלייבט, רוב האבן געזאגט אה איך ווייס, יא אמת ס'איז נישט אמת, איינער האט געזאגט אז ער האט געזען, זאל זיין. קומען אבער נאכדעם אזא צוואנציג דרייסיג יאר שפעטער איז געקומען נאך איינער און געזאגט חברה איך בין דארט געווען יענע מדינה איך האב געטראפן דעם מענטש פון וועם וואס יענער האט גערעדט איך האב געזען טאקע ס'איז דא א מורא'דיגע מענטש דארט טאקע אלע אמת אלע קוואליפיקעישאנס ער האט געברענגט א מער דיטעילד באריכט און א גאנצע בוק אפגעשריבן ווער דער מענטש איז און מ'קען אים נעמען פאר קעניג דא. ס'איז געווארן אביסל מער נחלת הכלל, אבער ס'איז געווען נאכאלץ חלק עולם גיי ברענגען מנין מלך פון יענע מדינה, ס'איז נישט געווען ס'איז געווען זיי שווער צו אפצוקויפן, ביז ס'איז געקומען א דריטע מענטש איז ער אראפגעפארן צו יענעם לאנד, ער איז געגאנגען האט אנגעכאפט דעם מענטש האט אים געברענגט צו די מדינה האט אים געזאגט קוק צו אים אן דא איז ער איך האב אים אהער געברענגט, און די גאנצע עולם האט אים געקענט באטראכטן און שמועסן מיט אים, רעדן מיט אים, און געווארן אזוי אזוי ענאמערד און אזוי איבערגענומען ביי אים אז מען האט אים טאקע אויפגענומען פאר מלך. זאגט די הייליגע תורת צבי, דאס איז ממש דאס זעלבע משל, זאגט רבי שמעון בר יוחאי איז געקומען פארציילן פאר כלל ישראל אין זוהר הקדוש אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און על פי קבלה מסביר געווען אלע בחינות און אלע אורות, און ס'האט זיך ארומגעדרייט אזוי צווישן די עליט, צווישן די רבנים, צווישן די אמוראים, מיט נאך ראשונים האבן געהאט די זוהר הקדוש, און ס'איז געווען אזא סיקרעט סיטואשען, וויאזאנג ס'איז געקומען די הייליגע ארי קדוש, און ארי קדוש האט אים געזאגט איך האב אים געזען, און ער האט מסביר געווען בדרך דיטעיל, ארויסגעגעבן גאנצעטע ספרים, דקות והארי, וואס רבי חיים וויטאל האט אפגעשריבן אין גרויס דיטעיל ווער דער באשעפער איז, רבי אלעס מסביר געווען די עולמות עליונים, די אורות, די ספירות, די אלע קבלה'ישע מושגים. איז געקומען זאגט רבי הערשעלע טשויבער איז געקומען די הייליגע בעל שם טוב און געוויזן פאר כלל ישראל, האט אהערגעברענגט דעם באשעפער און געזאגט דא האט עטס אים, און אים געוויזן דא, דא, דאס איז דער באשעפער, און דער עולם איז אזוי נתפעל געווארן אז מען האט עס ברוך השם אנגענומען. סאו כדאי צו פארשטיין די מעשה, און באמת דארף מען אביסל לערנען חסידות און זען וויאזוי דער בעל שם טוב האט געברענגט ממש פאר כלל ישראל, האט ער געברענגט דעם באשעפער און געזאגט, אידן, דא האט עטס אים, דא האט עטס דעם באשעפער אין ענקער לעבן, און די לעבן ווי עטס לעבט, קענט עטס זיין נאנט צום אייבערשטן. און כידוע די בעל שם טוב האט ארום געגאנגען און בעיקר וואס די בעל שם טוב האט עוסק געווען איז נישט געווען מיט די חבריא דווקא ער איז געווען מיט פארן מיט דארפסלייט מיט פשוטע אידן זיי האבן אויסלערנען ער איז ארום געפארן פון דארף צו דארף אויסלערנען זאל השפע אויף די וועלט אויסלערנען מאכן ברכות אויסלערנען און ער די אידן האט ער מעלה געווען צו א מורא'דיגע מדריגה סאו דארף ווען מ'לערנט אביסל תורת הבעל שם פארשטייט מען וואס איז פשט וואס הייסט די בעל שם טוב האט אראפגעברענגט דעם באשעפער אין אונזער וועלט אין כלל ישראל'ס וועלט. יעצט אזוי, אין תורת הבעל שם טוב איז דא סיי חכמות גדולות על פי קבלה, טיפע זאכן וואס בעל שם טוב איז מסביר מושגים ממש הויכע הויכע ענינים, סיי חידושים אין עבודת השם, נייע חידושים אין עבודת השם וואס דער בעל שם טוב איז מסביר פארדעם איז נישט געווען אזוי דערהערט, און דריטנס איז דא מורא'דיגע מורא'דיגע פראקטישע עצות פון הייליגן בעל שם טוב וויאזוי א מענטש קען זיין א געזונטער מענטש, וויאזוי א מענטש קען זיין. א אמת'ע מענטש, אזוי א מענטש קען זיין א ערליכע איד, אזוי א מענטש קען דינען די באשעפער. נאר פארשטייט זיך כדי צו קענען דינען די באשעפער דארף מען פארדעם זיין א געזונטער, העלטי, און און און און און אמת'דיגער מענטש מיט זיך צו קענען דינען די באשעפער. ממילא אין די בעל שם טוב ספרים ליגן א געוואלד מיט עצות און און מורא'דיגע מורא'דיגע פראקטישע סעלף העלפ איידיעס ליגט אין ספרים און און הייליגן פון תלמידי הבעל שם. סאו יעצט אזוי, ס'דא א באקאנטע בריוו פון הייליגן בעל שם טוב, ס'צריך מען נאך אסאך רעדן פון דער בריוו, ווייל מען קען צונעמען יעדן איינציגסטן שטיקל פון דער בריוו איז עקסטערע קען מען מאכן א עקסטערע שיעור, אבער ס'דא א בריוו וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט געשריבן פאר זיין שוואגער ווי ער שרייבט א ענקאונטער, א שמועס וואס ער האט געהאט מיט משיח. און איך האב מיט רעדן יעצט נאר פון דער קליינע שטיקל ווי דער בעל שם טוב פרעגט משיח איי מאסט הייקל עשה מר ווען גייסטו קומען? די גאנצע תכלית פון דער וועלט, די גאנצע תכלית פון די אידן דא אויף דער וועלט, אלעס איז נאר אונז גרייט מיר אן פאר ביאת המשיח, פאר תיקון עולם, אונז זעמיר דא מסכן צו זיין דער וועלט, אונז גרייט מיר אן פאר משיח. די גאנצע אלע די תכלית פון בריאת העולם איז געווען משיח. פרעגט יעצט דער בעל שם טוב משיח אליינס ווען קומסטו? איי נוסעי כעוס ומר, ווען גייט אונזער אונזער אונזער הער משיח קומען? ענטפערט דער משיח צוריק מורא'דיגע ווערטער, לקשי פיצי מיינוסיך חיצו, און ווען דיינע מעיונעס, דיינע תורות פון בעל שם טוב, וועלן ארויסגיין אינדרויסן אין די גאס, דעמאלטס ויוכלי גם העם לעשות עליות ויחידים כמותך, און זאלן אויך קענען מאכן יחידים אזוי ווי דיר, וועסטו מיר עקספלעינען עטשעם אין א אנדערע שיעור, אבער יעצט העמער רעדן פון די נושא ווי ער זאגט שהפיצי מעניסיך חוצה ווען די תורות פון בעל שם טוב גייט גיין מעינסטריעם, גייט ארויסגיין אין די גאס, ווען יעדער איינער גייט קענען תורות פון בעל שם טוב, דעמאלטס קומט משיח.

און וואס וואסערע שייכות האט עס אז ווען מענטשן לערנען תורת זאב השם ווערט נענטער משיח און וואס וואס גייט געשען ווען איך גיי לערנען תורת זאב השם גיי איך מאכן נענטער משיח גיי איך מאכן נענטער סיי די משיח די גלאובעל משיח און סיי מיין אייגענע משיח ווייל די בעל שם טוב איז מסביר אז ס'איז דא צוויי גלות'ן ס'איז דא די ס'איז דא די גלאובעל גלות וואס די גאנצע וועלט דארף ווערן אויסגעלייזט און נאכדעם איז דא די גלות וואס יעדער מענטש איז אליינס ביי זיך אין גלות. און די מענטש קען האבן א פערסאנעל גאולה, ער קען אליינס ארויסגיין פון זיין אייגענע גלות, דורכן לערנען בעל שם טוב גייט מען סיי ברענגט מען נענטער די אייגענע משיח די אייגענע גאולה, און סיי מען ברענגט נענטער די איידיע פון משיח אויף די גאנצע וועלט, וואסערע שייכות האט תורת הבעל שם מיט משיח? און נאך מער פון דעם, ס'איז דא א מימרא פון הייליגן מאור עיניים, זיין אייניקל דער טשערקאסער האט געזאגט אז ער האט געהערט פון זיין זיידן מאור עיניים אז. אז אהרן אז הבעל שם טוב אליינס איז משיח, ווייל ס'שטייט דאך אז הבעל שם טוב האט געהאט נשמת פון דוד המלך, און און און ס'גייט זיין דוד המלך אז זיין משיח, סאו איז דא אפילו א מימרא אז הבעל שם טוב אליינס איז משיח, דארף מען פארשטיין וואס ס'האט מיט מיט מיט וואסערע שייכות תורת הבעל שם האט מיט ביאת המשיח, סאו דארף מען קודם צונעמען די רמב ם זאגסט א לשון הרמב ם, איז די רמב ם מסביר אז וואס איז משיח? משיח איז בעיסיקלי אן איידיע, משיח איז אן אווערנעס, פארשטייט זיך אז ס'גייט זיין א משיח אין א מענטש אין פלייש און בלוט וואס גייט קומען און אויסלייזן כלל ישראל, באט ער שרייבט אזוי אין הלכות שיבה הלכה ב' פרק ט' שרייבט דער רמב ם מפני זה נס אבי כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח פאר דעם האבן געגליסט אלע אידן מיט די נביאים מיט די חכמים פאר ימות המשיח פארוואס גייט זיין ימות המשיח לפי שבע אויס נאר יומם תרבה הדיה והחכמה והאמת דריי זאכן גייען ווערן צושפרייט ווען משיח גייט קומען די דיה די דעת אווערנעס וויסן קלארקייט חכמה קלוגשאפט און אמת ממילא האבן זיי אזוי נתעוור געווען צום ביאת משיח ווייל יעצט לעבן אונז אין א וועלט וואס איז מלא שקר ס'איז חסר דעת און ס'האט נישט ס'איז נישט דא ס'איז נישט דא די אלע זאכן ס'פעלט חכמה. און דעמאלטס גייט זיין אזוי ווי שטייט אין פסוק כי מלאה ארץ דיו את ה' כמים לעי' מכסים, און ממילא שרייבט דער רמב ם אז די עיקר שמחה, די עיקר וואס די תאווה וואס איז געווען צו משיח איז געווען די דעת, די awareness וואס די וועלט גייט האבן, די clarity וואס די וועלט גייט האבן ווען משיח גייט קומען, די דעת, דאס איז די חלק פון משיח, און אזוי שטייט אויך און אזוי שטייט נאך פול מיט חסידישע ספרים וואס ברענגען אראפ די איידיע אז ווען משיח גייט קומען גייט זיין א הסגלת הדעת, ס'גייט זיין א awareness. ממילא איז די תורות פון בעל שם טוב איז איז משיח תורות, איז די דעת, איז די עווערנעס וואס א מענטש האט, די גאנץ בעל שם טוב איז געבויט אויף אויפן פסוק בכל דרכיך דו עי', און נישט גאנץ בעל שם, א ריזיגע חלק פשט בכל דרכיך דו עי', פשט אין יעדע זאך וואס מען טוט זאלסטו זיין עוועיר, זאלסטו וויסן וואס דו טוסט, און און און ווען א מענטש לעבט מיט מיט בעל שם טוב, מען לערנט די תורות פון בעל שם טוב, דעמאלטס. באקומט ער די אווערנעס, באקומט ער א ימות המשיח אווערנעס, באקומט ער און דורך דעם איז מען מקרב די גאולה, ווי מער מען צושפרייט די איידיע און די קאנצעפט פון בעל שם טוב, וואס די בעיסיק די בעיסיק קאנצעפט וואס ער רעדט דא איז איז די מאור עיניים ברענגט עס אראפ אין פרשת ויצא, ברענגט אראפ די מאור עיניים אז אז די איידיע פון מעלה זיין ארציות און גשמיות, אמאליגע צייטן פלעגט מען אנקוקן ביז א סערטען עיזש האט מען אנגעקוקט גשמיות ווי א פסול'ע זאך, ווי א טרייפענע זאך, ווי עפעס וואס איז נישט נישט געמאכט געווארן צו עמברעיסן, רוחניות האט מען עמברעיסט, באט גשמיות? גשמיות איז גארנישט, בעל שם טוב איינע פון די ריזיגע חידושים פון בעל שם טוב וואס מען וועט שוין האבן א עקסטערע שיעור אויף דעם איז אז גשמיות איז דא אונז אויסארבעטן אין גשמיות איז דא אונז זאל מיר אויסארבעטן די גשמיות און מעלה זיין די גשמיות, סאו ווען א מענטש ארבעט אין גשמיות, ווען א מענטש עסט, ווען א מענטש שלאפט, איז עס נישט קיין פסול'דיגע זאכן וואס ער טוט, איז נישט קיין איז נישט קיין קיין קיין חיצוניות'דיגע זאכן וואס ער טוט, אויב טוט ער עס מיט די ריכטיגע אוועירנעס, מיט די ריכטיגע דעת, איז עס עבודה רבה, איז עס די גרעסטע עבודה, פון מעלה זיין די ציצית מעמקי הקליפות, וואס מיט וואס מיט מסביר זיין א מעט השם. און מעלה זיין די גאנצע גשמיות צו ווערן א רוחני, די אווערנעס, די דעת אז יעדע זאך ווען מען טוט גשמיות'דיגע זאכן קען מען, טוט מען בעצם רצון השם, דאס אליינס איז א ריזיגע אור פון משיח, און דאס אליינס ברענגט נענטער משיח. און שוין, סאו דער מאמר איז געווען אביסל די חלק, וועט שוין אריין גיין נאך באריכות אין די שיעורים, איך וויל נאר געבן הקדמה, ס'איז זייער שווער צו מאכן הקדמה ווייל בעצם וואלט מען געקענט רעדן שעות על גבי שעות על גבי שעות הקדמה, איך וויל עס נאר. און מאכן קליינע טאנצעס מיטן מענטשן מיט צוריקקומען צו יעדע פון די איידיע אויף די פלאץ ווי ס'איז זיין שייך איז אזוי, מענטשן זאגן אז היינטיגע צייטן. איז זייער שווער צו רילעיטן צו חסידישע ספרים, צו ספרים וואס איז געשריבן געווארן אזוי לאנג צוריק, קודם כל ווייל ס'איז געשריבן אויף לשון קודש און אנדערע שפראך, אסאך אראמיש, אסאך געבעיסט אויף זוהר און קבלה, און און סתם אזוי עס איז געשריבן געווארן אזוי לאנג צוריק, ווי אזוי ווי קען עס זיין שייך היינטיגע צייטן כאילו פאר אונז אזוי אין א אויף א אויף א דיטעילד וועג אין מיין פרעזענדליכע לעבן מיט די אויסשטעל פון ווער איך בין. סאו תירוץ פאר דעם איז קודם איז א צווייפאכיגע תירוץ. סאו קודם בעל שם טוב ווייסט מען איז געווען פון די צדיקים וואס האבן געזעהן ממש ביז משיח העט קומען און ער האט פאראויס געזאגט זאכן וואס עט זיין ממש פאר משיח העט קומען. און ווען מ'לערנט די תורות און די און די און די עצות פון בעל שם טוב זעהט מען אז ער האט נישט נאר גערעדט אויך פאר דעם דור, ער האט גערעדט דייקא צו דעם דור, גערעדט צו די דור פון פאר משיח וועט קומען ווען ס'וועט זיין אזא מין התגברות פון פון דארקנעס און חשכות און און סיי אין די וועלט און סיי אין מענטשנ'ס פערזענליכע לעבן, דייקא צו דעם האט ער גערעדט און זיינע עצות ציען זיך זייער שטארק אויף דעם. און צווייטענס איז עס בעל שם טוב איז תורה, תורה איז אמת, די תורה איז אלעמאל אמת. סאו איינע פון די זאכן וואס מענטשן האבן אזוי שטארק מורא איז אז מען קוקט אן חסידות, ווייל די וועג וויאזוי ס'ווערט היינט אביסל פארטרעיט, די וועג וויאזוי ס'האט זיך אויסגעשטעלט לויט די מהלך הת ס פון די צייטן, איז אז מען קוקט אן חסידות ווי א באקס וואס איך דארף מיך אריינשטופן, מיין מיינע הו איי עם, מיינע געפילן מיט מיין הארץ און מיין נשמה, דארף איך מיך אריינשטופן און צוקוועטשן און צוקנייטשן צו קענען אריינפיטן אין די באקס וואס הייסט חסידות. באט די אמת איז אז ווען מען פארשטייט אז חסידות איז א קאנצעפט און חסידות איז א וועג פון קאנעקטן מיטן באשעפער און ס'איז דייקא נישט קיין וועג וואס דו מוזט דיך אריינקוועטשן כאילו דו מוזט לעבן דו מוזט דו דארפסט זיין רעדי צו דעדיקעיטן דיין לעבן ווי מען זאגט צו טרייען צו זיין נענטער צום אייבערשטן באט חוץ פון דעם איז געווען די תלמידי בעל שם טוב האבן געהאט יעדער איינער א אנדערע מהלך אין חסידות איז דא אלע מיני וועגן. ס'איז דא אלע מינע קאלערס און אלע מינע פאר א מענטש וואס האט ליב א מוח'ישע מענטש איז דא טיפע מוח זאכן טיפע זאכן וואס פירט אין די מוח און מיט מיט מיט טיפע השגות און און און מוח פאר א מענטש א געפילישע מענטש פאר א מענטש וואס איז מער אנגעווארעמט די הארץ איז דא דאס פאר א מענטש וואס א מיזוג פון ביידע ס'איז דא אלעס איז דא אין חסידות און יעדע מין עקטשועל מהלך פון חסידים ביי איין חסידות האט מען זיך געפירט אזוי ביי אנדערע חסידים האט מען זיך געפירט אזוי אין טערמס פון דאס נהגות ביי איינעם האט מען געלייגט א דגוש אויף דעם ביי איינעם געלייגט א דגוש אויף דעם ממילא איז יעדע מענטש דארף וויסן אז חסידות איז א מורא'דיגע אינדיווידזשועל זאך, וואנס מען האט די קאנצעפט פון וואס דער בעל שם טוב לייגט אראפ, וועט א מענטש טרעפן וואו זיין פלאץ אין חסידות איז, וועלכע חסידות שייפער, וואו ער וויל, וואו ער קאנעקט, וואו ער פילט אז דארט דאס רעדט צו זיין נשמה און צו פאר די מין מענטש וואס ער איז, צו דעם רעדט ער. אונז האלט מיר היינט אין א מצב, און אויך וואס מען פילט אביסל איז אז די עולם איז דא היינט א מורא'דיגע דארשט, אונז האלט מען היינט אין א מצב ווי די ווי די די וואס די נביא זאגט פאר אז הנה הימים באים וואס עס זיין לא ירעב לאלהיכם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר השם, עקסיוז מי, אונז האלט מען ממש דארט, עס איז היינט ברוך השם א מצב ווי עס איז נישט רעב לאלהיכם, עס איז נישט צמא למים, יעדער איינער האט שעלטער, יעדער איינער האט די בעיסיק נידס פון א הויז מיט עסן, אונזערע זיידעס נישט לאנג צוריק הונדערט יאר צוריק האבן זיך נאך געדארפט זארגן יעדן טאג מען זאל קענען פיטערן די משפחה, זענען מיר נישט אין די סיטועשאן, ממילא וואס קומט ארויס פון דעם איז אז ס'איז דא א רעב לדבר השם, מענטשן זוכן, מען זוכט דעם אייבערשטן, מען זוכט צו ווערן א בעסערע מענטש, מען זוכט צו שטייגערן די אייגענע לעבן, מען זוכט צו קענען זיין א בעסערע מאן, א בעסערע טאטע, א בעסערע קינד, א בעסערע איד, געזונטערע מענטש, ס'איז דא א מודי'גע דארשט און מען גייט ארום זוכן, איבעראל, און ווען מען זעט וואס די עולם זוכט, און מען קען זען אז די זאכן ליגן אין חסידות, אזוי ס'איז נישט אז ס'איז אירעלעווענט היינטיגע צייטן, ס'איז די מערסטע רעלעווענט היינטיגע צייטן, די קאנטענט זוכט יעדער איינער, מען גייט עס נאר זוכן ערגעץ אנדערש, און מען דארף זיך אראפזעצן אביסל לערנען חסידות, און טרייען צו געפן די דיסקאנעקט און די לענגוויטש בעריער וואס איז דא, שוין חסידות און עס אביסל לערנען אויף אונזער שפראך. ממילא איז אם ירצה השם אז מיט לערנען נעמען א שטיקל פון הייליגן בעל שם טוב און מיט עס לערנען די אייבערשטער העלפן מען זאל קענען עס גוט ארויסברענגען ווען מיר קענען האבן א גרויסע תועלת יעדער איינער פאר זיך